Milli halas ediş komiteti tarapyndan döredilen täze Türkmenistanyň Gürji mejlisi işe giren ilkinji gününden türkmen jemgyýetine degişli bolan iň möhüm, iň wajyp meseleleri ýüze çykaryp başlady. Türkmenistandaky häzirki terror häkimiýetiniň gurnan ýasama mejlisinden tapawutlylykda, Täze Türkmenistanyň gurujy mejlisi halkyň iň janagyryly meselelerine degindi we olara degişli çözgütleri orta atdy. Şoň üçin hem iň agyr jezany men şu propagandist işlerini alyp baran hökümediň propaganda gollary ana şulara berýän iň agyr jezany. Ýüz ýyldan gowrak wagt bäri öz hakykatlaryndan, ruhy gurluşyndan uzaklaşdyrylan türkmen jemgyýetini täzeden aslyna döndürmek üçin herekede geçdi. Gurujy mejlis agzalary halkyň ýakyndan arabaglanyşygy bolan düýp meseleleri ýüze çykarmak bilen, öz düşünjelerini, pikirlerini we tekliplerini dile getirdiler hem-de ses berlişik geçirdiler. Türkmenistanda saýlaw geçirmek üçin gerekli normatiw aktlaryň ýoklugy, saýlaw hukugynyň we kanunlaryň işlemeýändigi türkmen jemgyýetiniň syýasy taryhynda ilkinji gezek gurujy mejlis ýygnanyşygynda agzaldy. Adatdan daşary ýagdaýy yglan etmek, guramaçylykly jenaýatçy topary kazyýet jogapkärçiligine çekmek üçin eden-etdiliklerine at goýmak, Türkmenistanda häkimiýeti bikanun eýeläp oturan jenaýatçy topary guramaçylykly terrorist topar diýip yglan etmek hem-de terroristlerden nähili goranmaly diýlen meselelerde mejlis agzalary dürli pikirleri we teklipleri orta atdylar. Mejlis ýygnanyşygy guramaçylykly terror topary tarapyndan alnan kararlaryň hiç hili güýjüniň ýoklugy we terror toparyň kararlary esasynda bikanun türmelere basylan ähli tussaglaryň boşadylmagy baradaky meseleleri bilen oturymyna dowam etdi. Esasy möhüm meseleleriň biri bolan Türkmenistanda terrorizme gulluk edenleriň we watan dönükleriniň, çagalarynyň geljekki ykbaly meselesi dürli pikirleri we teklipleri orta çykardy. Dünýä arenasynda türkmen jemgyýetiniň hem ruhy taýdan, hem bilim taýdan, hem-de ahlak taýdan iň bir pes derejä düşürilmesinde uly täsiri bolan, Terror hyzmatkärleriniň halkyň garşysyna bilkastlaýyn alyp baran jenaýatlarynyň synplandyrylmasy we olaryň çagalaryny sürgün etmek meseleleri boýunça mejlis oturymyny dowam etdirýär. Bir Afrikaň bir döwleti bilen gürleşip, şulary günälerine görä näme edip, şo taýyk sürgün etmelimikäň diýen. Şular hem görsünler. sürgüniň nämedigini, halky näme üçin sürgün edýär? Şu sürgüne gatnaşan adamlar gaty kändir. Şuňa seredip oturan tomaşaçylaram bardyr, sesini çykarman. Ýöne şu wagtky halkyň ýurt ýurdy terk etmesi sürgüniň bir formasydyr.
Gurujy mejlis oturymynyň, Halkyň sesi YouTube kanaly arkaly görkezilýän ýaýlymlary halk köpçüligi tarapyndan uly gyzyklanma bilen yzygiderli seredilýär. Döwlet halk tarapyndan gurlan halatynda hakyky manyda döwlet bolup bilýär. Gurujy mejlis oturymlaryna halk tarapyndan bildirilýän gyzyklanma we gün-günden artýan talap bolsa täze Türkmenistanyň gurulmagy ugrundaky söweşi barha güýçlendirýär.